Mae gweithgynhyrchu'n golygu gwneud eich cynnyrch, boed hynny â llaw neu drwy ddefnyddio peiriannau. Fel rheol, mae'n cyfeirio at wneud hynny ar raddfa fawr. Mae'n debygol o fod y cam drytaf o holl gamau datblygu'ch cynnyrch, felly mae'n werth ei gael yn iawn. Mae nifer o opsiynau ar gael ar gyfer gweithgynhyrchu'ch cynnyrch. Yn gyntaf, gallwch ddefnyddio'ch gallu i weithgynhyrchu'n fewnol, hynny yw, yn eich eiddo eich hun. Yr ail opsiwn yw creu cyfleusterau er mwyn i chi allu gweithgynhyrchu'n fewnol. Ac yn drydydd, gallwch is-gontracto'r gwaith gweithgynhyrchu. Os oes gennych chi'r gallu'n fewnol, yna mae'n broses yn llawer symlach, yn enwedig o ran y cyfathrebu sy'n angenrheidiol rhyngoch chi, y dylunydd a'r gwneuthurwr. Fodd bynnag, mae'n dal yn werth ystyried opsiynau eraill, fel cael y gwneuthurwr i anfon y nwyddau i'r cwsmeriaid yn uniongyrchol. Byddwch hefyd am gadarnhau eich bod wedi dewis yr opsiwn gorau o ran cost. Cofiwch hefyd, nid yw'r ffaith eich bod yn gallu gwneud rhywbeth yn golygu y dylech chi wneud hynny. Wedi dweud hyn, gall fod yn ddoeth gwneud rhywfaint o'r gwaith gwneith gynhyrchu'n fewnol ac is-gontracto'r gweddill. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddeall y broses yn llwyr. Bydd gennych chi hefyd fwy o reolaeth, yn ogystal â hyblygrwydd o ran cynhyrchu. Gyda llaw, gadewch i mi esbonio mwy am yr hyn sy'n cael ei alw'n dropshipping yn Saesneg. Mae'n dechneg rheoli cadwyn gyflenwi lle nad yw'r mân werthwr yn cadw nwyddau mewn stoc, ond yn hytrach ananfon manylion danfon ac archebion cwsmeriaid yn uniongyrchol i'r gwneuthurwr. Yna, mae'r gwneuthurwr yn anfon y nwyddau'n uniongyrchol i'r cwsmer. Efallai eich bod wedi dod ar draws hyn eich hun, yn enwedig gyda eitemau mwy fel dodrefn. Pan oeddech chi'n archebu cynnyrch gan fân werthwr, efallai eich bod wedi cael amser y gallech ddisgwyl i'r cynnyrch gyrraedd, ac y byddai'r mân werthwr wedi dweud y byddai'n dod yn uniongyrchol gan y gwneuthurwr. Gadewch i ni edrych ar is-gontractio. Cymrwch eich amser, a byddwch yn ofalus wrth ddewis eich gwneuthurwr. Gall gweithgynhyrchu fod yn ddrud. Mae dewis ateb cyflym a rhad yn llawer ry hawdd. Mewn gwirionedd, mae arnoch chi angen mewnbwn arbenigol. Dyma rhai o'r pethau i chi feddwl amdanyn nhw pan fyddwch chi'n ystyried darpar gyflenwyr. Oes ganddyn nhw wybodaeth am eich sector diwydiant? Oes ganddyn nhw'r gallu technegol angenrheidiol? Beth yw ansawdd y gwaith maen nhw'n ei gynhyrchu? Edrychwch yn ofalus ar eu costau yn ogystal â'r telerau gwerthu. Mae hefyd yn bwysig deall y berthynas rhwng y dylunedd a'r gwneuthurwr. Pa mor dda maen nhw'n cyfathrebu? Cofiwch, mae hyn yn rhan allweddol o'r holl broses. Gall fod yn werth ystyried cael mwy nag un gwneuthurwr. Os bydd anawsterau'n codi, gall hyn effeithio ar gynhyrchu, ac nid ydych chi am i broblemau cwmni gwneithgynhyrchu effeithio ar eich hyfywedd. Mae gweithgynhyrchu'n gymhleth a gall fod yn ddrud, ond mae hefyd yn gyffrous iawn gweld popeth yn dod at ei gilydd o'r diwedd.